Gitdik munda. Gülälek Hezretgulyýewa, Jeýhun Atajykow. Kinolary gördüňiz. Türkmen kinolarynyň hemmesini bilýäňiz, sazlaryny, şoň üçinem senä utulaýmasaň dost. Gülälek bilermikä? Ýok.
Bagşyna.
Men hemmeni gepleşikde utulýan. Şu gezek diňe türkmen kinofilmleriniň sazlary, şo taýda ulanylan, soundtrack diýseň hem boljak. Birinji.
Meň dostum Beleguş ata Ilamanow. Sen bilmediňmi şu wagt? Ýetişmedi.
Jap paklary. Hä?
Jap paklarmyň?
Hawa.
Gatyrak aýt dostum. Kimde şu kompozitory? Nurhanamy da? Hawa. Hawa.
Şol Jap paklary filmindäki oglanlar zatlar. Şol artistler barmy şu wagt? Japbaklarda bar o nemeň Silwiň keşbinde şeýle gelin bolanok kurt açýan şol bar diýýädiler dört bäş ýyllykda gabatlaşdymam maňa ýüzünem görkezdiler ady familiýasy ýadyma düşenok. Ýöne aktýorçylyk aktrisalyk kärini taşlapdyrmy? Aslynda olaň hiç zam artist däldir. Japbaklar oýnan görnüşde maçist däl-ä olar.
Men şolary tapyp göresim gelýär. Gitdi onda.
Aşyragyň hötjetligi? Ýok.
Neme? Döwranyň mastanesi.
Ana iki bir. Ýöne kompozitoryny men-ä bilemok. Režissýoryny bilýän Meret Atahanow. Şul oglanjygy tapyp kimin-di?
Jeren Durdyýewa Türkmenistanyň halk artisti jaýy jennet bolsun şoň ýoldaşy Bäşim Atahanow operator özi. Meret Atahanow režissýor öz ogluny düşürýär kinoda. Şul Döwran bolup oýnaýanja oglan Jeren Durdyýewaň ýoldaşy Ýan ýoldaşy hawa. Ýan ýoldaşy.
Bäşim Atahanow.
Bäşim aga dünýeden gaýtdy ýalňyşmasam. Jeren Durdyýewa-da dünýede ýok. Ikisiniň bir ogly bar ady ýadyma düşenok. Halypaň ogly bar. Gitdi wanda.
Herez olara
ýaýnaýyşlar. Kinoň adyny bilemok kinony. Gorkak batyr.
Hawa. Ata Döwletow öýdýän şu artistiň ady iň gowy görýän artistlamyň biri. Gorkak batyryň režissýory Osman Saparow. Hawa Osman Saparow.
Gorkak batyr bütin dünýä kino festiwalynda terbiýeçilik ähmiýetli kino diýip ýür ýüte baýrak alyp gelen kino. Hawa Gorkak batyr i Golliwud diýip ýazylygy şo taýda. Murskoýe waspitaniýe ol aslynda. Gyzlaryň içinde kemala gelýän bir oglan dört-bäş sany gyzyň arasynda gyz häsiýetine eýe bolup biljekdigi hakda psihologiýany yzarlaýanlygy hakda terbiýeçilik ähmiýeti üçin şoňa baýrak berlen şo kino. Indi şul oglanjyk kim?
Şol oglanjyk meň enemleň goňşusy, enemler Hitrowka diýýäler, Kuýbyşew köçede ýaşaýar, bir köçe aňyrýanymyzda. Kakam hemişe diýýärdi Gorkak batyrdaky oglanjyk diýip, artist däl. Barmy kaş wagt. Awtomehaniýa öýdýän käri boýunça bolmaly. Gideli dos göreli men şol adamy tapasym gelýär. Interwýu beremmi kaş olar. Gepleşik edip bilersiň.
Bererler interwýu bermeseler hem gatnaşarlar. Dogam etýäs. Neme ajaýyp kinoň ady? Jally.
Hawa Muhammet Söýünhanow režissýory. 2002-nji ýyl çykypdyr da şu kino. Iki müň ikinji ýyllar Halbike Döwýewa baş keşpde, Çary Berdiýew baş keşpde, ýöne baş esasy keşbi, Jallyn keşbini ýerine ýetiren ýene-de artist däl, Merdan Baýramow jaýy jennet bolsun, dünýeden gaýtdy, bagşy. Türkmen milli konserwatoriýasynyň ussat mugallymydy. Hawa, dünýeden gaýtdy, täzelikde. Ýok, oň bary neme,

Filmiň uje döwrüne siz bilýäňiz, ýöne garyşdyrýaňyz hä şu taýdaky birnäçe filmler bilen. Ýok, şu baram hemen şol Gara bägüller aýdymyň aýdylan filmi bolmagam ahmal. Gara bägüller bir, iki şol aýdymyň şu wagt neme Kör gyzyň nalasy diýen ýalak bir ady bardy. Serediň, ýok.
Iki sözden ybarat, ikinji sözi söýgi.
Zäherlenen söýgimi? Hawa.
Režissýory Oraz Orazow bolmaly onda Zäherlenen söýgi bolsa. Gutardyk şeýdibem. Kim utdy? Halypam.
Ýok.
Jeýhun utdy.
Gülälek dogan utdy.
Indi Jeýhun owadan bir haly alyp bermeli bolduň.
Jeýhun maňa bir aýdym sowgat edäýsin. Çykdaýjysy bolýa. Halyň gapdalyna.
Garaşýan. Ýok halyň gapdalyna däl. Garaşýan aýdymyna. Aýdym sowgat etse bolýa. Boldy ana.
Efirde söz berme. Senem sowgat ber mellände. Men berer mesele däl. Ýöne sen sowgady Jeýhuna ber. Bolýa. Burnuňdan getir. Sag boluň onda. Sag boluň dostlar. Indiki sanda kimi göresiňiz gelýär ýazyň arkaýyn.